Nengaki ende engiya into mwanyagetinge abarigereri b'Enogo TV, abanchi b'Enogo TV, abasonchi b'Enogo TV, aa, koumerana naende ase omoroberi oyo bw'okwegera chingako chiaito, chinsoni chiaito, emegiro yaito, oboroso bwaito, ase toigekeire buna mwanyagetinge egesaku, na ebi egesaku keganetie bitoke naye bimanywe nabande. Na rero ntogenderete ase chinkwana chiaito, chinkwana echio chiarenge echi'eng'encho ekiagera nari totebe ekegusii, minto mwanyagetinge Nomogoka ekero tokoimerana naye ntogosemania. Na ayio obwate okobori yabori otari gosoka otari kobea yaani yaborie ekiagera noo tore tokoiraneria. Ayio ntari konyara mbare obamanyete ntokonyara komanya bionsi lakini mbare obamanyete ebinde na abande bakamanya ebinde ki okonya gotomwa ase oyo na oyo gwacha kwanyora na amaene kwamanyire ekebwenerete koba. Igo. ase ogosika chimbibe, ase ogosika emegiro yaito, ase ogosika chinsoni chiaito, tiga tomanye ayatorengete buna egesaku, erinde tonyare gotwara obomenyi obuya bore ekemwanyabanto, ekiagera obomenyi bwa omogusii bwabwate obonto, yaani omonto ase ime yabo tari ase baikire obomonto bokare gosira, tokare kobeka ime ya obomonto bono twabekire. o- obonyang'au, obonyang'au gose eh, o- botari bomonto, yaani twabekire eh, o- o- obonyang'iti, obonyang'iti botari obomonto, minto mwanyagete inge. Ase rero igo tokonya korigeria chinkwana ko ntara ntarasoa chinkwana echi ime, yaani enkwana ne ayare kobekwa ase enkwana, erinde ekero ogokwana noyomino obwansu bwabo bw'ogotebania. Naende omanyete ekero okoigwa igo okoigwa chime mono ekero enkwana ego ekobekwa ase ogokwana gw'enkwano. Igo okoigwa igo chime buya naende kwegoka kwagokera omonwe oo enogo yao enkwana yao. Igo abasonche enogo. An bainyori iga, toni ase koigama, oise kobeka obonyire ase koigama, mambi giokoirana igo okonyora yanyiririre, naende ekonyirira enyi enyi enyirirere obonyira boria, bomanye gokonyiria aye, omanye korwa onyirete bororo, yaani igo tobase gosaria ase kwenyorire ore, ekiagera mambia nogani koirana oo, omanye konyara na ase engencho gwasareti tori konyara koirana. Igo tobeka bonyira ase kwaigama yaya egotwa igo bogokonyiri mono ah, aku nogochakera ase chinkwana chiaito. Ase kera rituko ne enkwano ne enogo ya kera rituko, amang'ana are otobwenerete tonya gotumia erinde ekegusii ngesira ah, tiga ngotu ng'a buna bono goaka omonwa mm. Goaka omonwa nekero okonyara kotebia abanto amang'ana amange amange atabwati ng'encho. Bono omonto oyote gochia rero onye ah oyio nomonwa akonya goaka. Igo ekero kwaigure omonto okobekire na oyio nomonwa akonya goaka, igo amang'ana ao otabwati ng'encho otagotiga igo tiga konya goaka omonwa. Goaka omonwa nokonya gokwana amang'ana amaange atabwati ng'encho. Ekegusii kende gegototeina wakambara. Wakambara nekero okwebisa korwa egento okorete, okwebisa bono aye totageti gokwanwa eh, kumbe naye ogekorete. Bono ase eng'encho eywo ekero okwebisa abagusii bagotebi ah oakire mbara bwebisire taiyo eh, iga ekero omogaka agokwana ng'a oakire mbara igo bono taiyo. Bwebisire aba nakorete egento mm, ah, goaka obonyira. Ekero omogusi agateba na omwakire obonyira, igo omosareirie erieta. Ah, abanto mbare bagotaka goaka abande obonyira nonya mboiyo. Aa, kwanyora na babasareirie amarieta, goaka omonto obonyira, na ekero okomosareria erieta ase ebinto atari gokora, gose atakoreti, ko kwamobekerera. Na abagusii mbari banchete amang'ana ayio, naende ayio tari maya ase ase obomenyi bwaito. Manya na iga ekero ogokora igo, nkogosa ore, igo bono ngosaria ore, igo ngosaria ore nonye no- nobotoereru bore ase, ekero okonya goaka abanto obonyira, naende mbabobwati. Noroche, okonyora kwabekereire omonto obonyira botaiyo, yaani okomosareria erieta gento getaiyo, ogochaka egento buna nyarebe yare iga, nyarebe akaba iga, nyarebe akaba iga, nyarebe akaba iga, na gento ekio ogokwana obomaene mbori na nkeiyo. Okwo nakwo ogoaka obonyira um. Gochia bichuko, gochia bichuko nekero okwebisa korwa ase obobe gwakorire. obobe gwakorire, bono aye ogosiara bichuko kwagenda abanto gwekora gwekona ng'a aye bono tari aye eh, okwebacha eh, kwebachire korwa gwakorire ee kera omonto narue lakini kwamanya kwebacha eng'encho gete mpaka abanto bakobuna nere bori igo kwachi bichuko. gochia rituko na okwebacha korwa obobe gete gwakorire. Ekero okona omonyaroka oria ochire getinge, gochia getinge, gochia getinge igo onywomire na gochia getinge na erieta ria masikani ria gokwana abagakana ah oria ochire getinge nanyore omonto akamoira. Gochia getinge na okobekerwa egetinge gose koba nchera ya ogochia kobekerwa egetinge. gochia getinge nonyuomo konyuomwa ah mono mono chinyaroka nachio chiare gochi chiagenda kobekerwa ebitinge. Igo bono kiabeire omosubati twateba buna ochire getinge gochia getinge nogokora ki okobekerwa egetinge gose okoba in a marriage. nonya ceremony terakora ki? teraba. Aa igo komenya na omonto eh, buna omokungu gwachire getinge eh, gwachire bwoo, igo bono naye imoke omonto gochia getinge na ekero omonto akonyuomwa achire bwoye. Aa gochia motwe, gochia motwe, gochia motwe nokoenderera korigereria, yaani gachie motwe, nokogenderera gotarigereria nyuma. Ekero okonyora ng'a ngokorora egento gete, omonto omanye kogoteba ng'a aye kari motwe, gachi motwe, igo iga akonya gogosegete ng'a torigereria nyuma ase egento ekio ogokora mborongo ore. Inse chiri notabe boronge ki gwatene agachi motu igo genderera genderera otari korengereria gochia aya are nyuma eh, kari motwe gachi motwe eh, genda kora ekio kware gokora otari korengereria gocha nyuma eki nakio omogusia agotebera na gachi motu gose abana bagoteba na kari motwe eh, kari motwe yaani go ahead tiga konya korikereria gocha nyuma igaa gochia nyomba. Minto mwanyagetinge gochia nyomba na kogosoa nyomba omonto, aya naria arenge koboo y'egesaku. Ekero omotakanwa atokire omochie, nkorendu arenge ase enchera y'okoroba omochie oyio, ng'a omogaka ochiire erinde omochie oyio orendwe. Abagusii berendete ng'a. mentorship, gose obosegi mbware kobora ase omochie ng'a ase eng'encho omonto akure omosacha uh-uh, nabo are korendwa omosubati oria otigara okorokwa omotakanwa. Bono nabo agochiegwa nyomba, gochia nyomba nogotwara omokungu omotakanwa na komorenda na koroba. abanto baye, erinde omochie oyio otenene gotwara a father figure, yaani isebanto ng'a naro, lakini aro atenenerete eh, omochie otenene buna a father figure. Ekio ase omogusii nento kiarenge ki'eng'encho mono, naki bagoteberera na go- gochia nyomba, eh, korenda na koroba omochie. Ah, oigwe abande bagoteberera na gochia rosana, minto, ochiirwe sana nenchera y'amasikani y'ogoteba ng'a ochiire gwekonya, gose ochiire kebara, gose ochiire rang'ache, rang'ache, kogenda rang'ache, kogenda rosana, kogenda gwekonya, eki ne egento ekio na gochia rosana. Timanyeti orosana, abange baito abasae mbari konyara komanya ng'a orosana ninki, egetutu ninki, mmh. Rinani ninki? Goikomena rinani nerinene kobua orosana. Orosana noroke, lakini egetutu negeke kobua orosana. Lakini bionsi nemete emenge etari menge ebwate ebinto ebinge ime, rinani nerinene, rinani nerinene, rinani rikobwatiwa norosana, orosana. Narwo noronene, lakini bono orosana rwabwatigwe negetutu, egetutu nkeri kenene, lakini nabo okwebisa ime, eh, nabo okwebisa egetutu ime tororekana, eh, nonya rosa rosana bono otarorekana, kori rina rinani rirorio nerinene. Ah manya manya ng'a binto ebi mbibwekaini ekero tokobikwanera, naende tema gotumia amang'ana aya erinde abana baito bamanye, bamanye enki rinani, bamanye ninki orosana, Bamanye ninki egetutu. Igo nari tokorenda enkwano yaito na ekegusii giaito. Aa chiera ing'ana Loti, ekero okoigwa buna chiera ing'ana Loti, igo igo ogoteba buna chiera amang'ana aywo ng'ora, yachiere na oboronge gete abe amaronge eh igaa. ogotuka amang'ana ase enchera engiya, yaani okogenda ogokora otagete koyachia roti, otagete akorekane boronge, abe amaya gochia roti, chiera amang'ana roti, yachiere ng'ora, yachiere buya, yarosie aronge, tasareka. Naki emegusii yaye egoteba ng'a yachiere Loti amang'ana aywo, eh, chiera amang'ana Loti, yachiere ng'ora naende yabange abe amaronge tareta bobe bonde. Ntoigwanaine minto mwanyagetenge, aya namang'ana tobwenerete twanya gokwana ase chinkwana chiaito, kera rituko ase togoeta abarandia, kera rituko ase togoeta abari mogosomia ekegusii, kera rituko ase togokwana na abana baito, naende Teema korende ekegusii ase ogoseemia abana baito bagekwane. Tiga kwegokia buna omwana oye agokwana ekenyamorero buya kobua ekegusii, tiga kwegokia naye agokwana egeswahili buya kobua ekegusii, yaya, egokia buna omoochokoro oo, omwana oo gose abanto bao bakonogia ekegusii, omonto narusiko nabo mokomogamba ekegusii tamanyeti na nere mokogamba igo nario ore gusii. Naende ekegusii ekiya naende negiansu, gianche, ekiara ekero bwanchete bwanchete ekegusii igo mbweanchete. Ekero okwanga ekegusii igo tibweancheti minto mwanyagetenge. Tiga totebanie obomaene, goita ebikoe, ekero okonyora omonto agoita egekoe, oyio na omonto obwate obororo obonene, obororo obonene. Bono goita egekoe, gekonyora kore. agoita ebikoe, yaani oborubu mobwate tibokonya koera ng'ora ng'ora, ah oyio na omonto ogoita ebikoe na ogotwara obororo gete obonene sana ase egento gete totamanye ninki. Iga ekero kwaigure omogosi agotebi ng'a ai oitire ebikoe, yaani iga abwate obororo obonene. Obororo obonene, ko ntwamanya eki, obororo obo nobwaki bwarenge. Aya, goita nchoka, into mwane getenge, goita nchoka igo nekero togoteba ng'a bono aye timoka, egasi kwagakorire yabuchire, no omobere oo noganeti gotimoka. A goita nchoka nekero gwateba ng'a ah nakorire mono tiga ndatimoka. kwaratimoka, okwo nakwo ogoita nchoka. Igo chinkwana nchire rero twegeire inke nchiraera na nabo chirabe nchiera lakini ngotema tore korwa ase Enogo TV konya gokoerera na kogotebereria igoro ye chinkwana chiaito, igoro ye enogo yaito naende buna tobwenerete kobeka. ebinto biaito nomochoko bw'amang'ana ekero ogokwanera nonye na abanto, ekero ogoika nonye na ase abang'ina, ekero ogoika nonye na ase abagaaka, enchera okwebwata ne ring'ana ne egento ekenene, ekiagera intwe buna mwanyagetinge, intwanchete amasikani naende mwanyagetinge iga arenge ang'e nengoro yaye ase kera egento are gokora, ase kera egento. Naki gekogera bono ekero motari gokora ching'encho gete chiganeri gokorwa ekero kende kiabeire, motari gotoroba gose motari gosonsora, okwancha konyora buna amang'ana aya iga agocha gotwatia. agocha gotwatia korwa nyuma ntoganetie igo, minto manye getinge egere ekegusii giaito maga manya kong konoga omonwe oito, manya chimbachero chiaito man manya emebayeno yaito, manya chinkwana chiaito nachienogo eh. Abanto bande nsiko agwo bate nenogo enogo mbosa. Erieta enogo igo rigote igo mbosa ah igo enogo tekoba enogo tekonyarekana ekiagera ase enogo nkwegoki tori komanya ekegusii giaito. Enogo na egento bosa tiga koroka. Omoroberio y'enogo yoroke enogo y'ekegusii giaito, chinkwana chiaito ase toigekeire tokaigekwa buna mwanyagetinge, oboroso bwaito chinyigekero chiaito. Oyo nomwalimu obi na nyambane okonya kobaganeria amaya korwa ase Enogo TV. Mbuya mono, kanya gotosoncha na gototegerera.